Cheche haa ah, boys nini hangu zati. Pane kazheti karipo boys. Eh, pana. Kazheti.
Eh, eh pana. No.
Eh, pane kazheti karipo hapo. Mukonoti ndine rimwe timu rangu randakatosangana naro. Boys. Timu iri kairi. Eh, pane one mumwe murasta soka limwe pfesi akangwaridza ngwaridza iye manje anogona zvechiprofita boys jetiripo ika eh, pane mabig deals mabig deals mabig deals mabig deals ah.
imi kuita sei munorova bi here
biatorova mdara tozorova biya rakawanda hamusadaro mukona mabig deals andiri kutaura pachishona ndo atinoti mabidhiri mabidhiri mabhidhiri ndo mabig deals boys rangu mukuona kuti ndine chechi ndine platform yechechi yandiri kuita se yandiri kuzama kuda kuti ndiita se ndironge eh, saka boys raya ndakutaurira rere eh. pakirawa ratopo izvezvi sokutataura kunoku vatwara eh, tiita kuti manje imimi manje boys rangu motongosvika imimi munenge musina kudhakwa kudhakwa munozodhakwa zvenyu hwahwa tinozokutengerai chiito zvese tokutengerai ne musina kudhakwa motosvika mutori vanhu kwaye kwaye tokuprofitai tokuprofitai kana musingazive maskills ndokutipai maskillssaka mabigchete munhu ara maskills chete saka ndoenda nokurukaradzai padeni pangu kakuitira kuti manheru mozongouya imimi

mawani eh, mawani apa pane mawani apa matu kati banga eh. Eh, apa totanga taenda kumapurisa here kana totanga taona small boy because iyi house breaking ka tikufanira nda kumapurisa totaura kuti wabirwa iwewe yiwe
kupolisi eh. isu tine nyaya iri kupolisi kandi une nyaya iri kupolisi andinganotozvirekesa andi
ya zvipande zvacho zvine zvawanda asi atobangana polisi kumozambique mozvoenda vaye muno vamu german mukutsvagwa
allright eh, nyaya zvipande zvipande hazvisi bho ngatisane nazvo saka ngatisaripotei kana tichipedzera na small boy topedzerana tega zvipande hazvisi bho zvawandisa zvipande zvedu aa ah, ah, ngatisiyana nezvipande but you know what eh. zvipande zvakanaka ah. Ah. rotikwadzisa iwe zvipande zviri right zviri bhopa kuita sei kana munhu une chipande mm. unogara uri jagged up

oti panapa ako hmm? ako ako ndakaona dos yeah eh jama boy ah
mine pamufana wambo uisei magame eh muri boy boy vile sei ko muri right here kana kuti muri rice paupenyu hwenyu ka zvekuona iwewe Muda kuona ini?
Yeah. Ko muda muda undionere? Suspect.
Yeah. Yay.
You. Usaite ngozi ngati zive cha. Trouble causer.
Kuda para murai. Iwe, ndakuona baba wako. Yeah. Ati ati ati dilena ana adiki. Tikuda baba epamba panapa. Kana mai wako.
Baba amai. Eh. Ndini ndese ndiri panapa ini. Iwe? Eh.
Mfana kada iso. Ah.
Isimo boti chete. Iwe svika ikoko kasvikire kani. Yo mfana.
Tibile masini yedu.
Ini.

Asi tikazviwana ndiwe. Ndiwe. Oh.
Yeah, open.
Iwe open apa. Hauna kutiza, hauna kutiza. Uyai kuno.
Asi zvinhu izvozvo makazichaiwa. Varume. Panoitika hondo pano. Ko ko tanga wafura tu apa. Ayaiwa ikoko ndipo maroja yangu. Uyai kuno. Ha? Uyai muno. Ko ko ikoko ndokunena German. Aiwa.

Awo awo ora iri iri bho jamani. Eh, Ah bho. Iwe, haro. unogara mukenero sei?
Ah, ndotori imba yangu hombe tarisawo nemamira ndakataita so. Ndo house yangu iyi. ah ndingada kuvaka chimba chihombe kutoti kuti afanike ini ini ndiri mupfupi. Ndo house yangu ino. Unogara umu? Eh, ndo tori imba yangu hombe yoyi. Ko ndikagara muimba hombe kuti iyoyo hombe yacho iyoyo kandotogadzirira maroja. Ndabukoza vanhu varefu. Inini yangu inoenderana nezvandiri. Ndiri mupfupi. Eh. Ndichipinda imomo ndogona kurara kana pa coffee table. Zvese kwandiri. Ah! Achimwene.
Eh. Wirani kuno. Yemona achimwene. Eh. Uyai.
iwe paketi dhara iyo rewhite ratikashaya
one suspect bucket toriziva ndo bucket redu iyi hours iyi
hapana asi imimi pamakatenga bucket makasiya mavharisa ishopu ye
hatina saka manje mabhaketi akangofanana zvakangofanana utoriziva aiwa munoriziva nechii zvakangofanana nezvari kuita mukati nekunze mukati nekunze toziva imi iyo makatenga chinhu chakafanana nebhaketi rangu but iriro bhaketi iro makutoona kunge renyu aishati achimwene asi tizoti ndiwe wakapara mosha yeyo bolato achimwene bolato tinokauraya

unokamutsa zve aichakurovera
mai mwana baba mwana ini handisi kundu handichazvinzwisisa zvikuitika panapa ndonga kubva patakabva kumusha upenyu hwedu hwaarema handichakunzwisisa mombe 24 dzakapera dzese kungofa dzichidona hapana yakarwara kwasara
kamunhasi mm, tobva kumusha kuya kuya mm. gumbo iri harisi kupora makaita tsaona mapotatoes takabirwa mari yangu majusi angu ndakanzi mayena aya akabiwa saka inini haa o oh, ene zvekunwa mapiritsi kafu pano pakuita kunge pafamasi Ini ndafunga kuti ndimbofamba ini.
Asi ne baba mwana. Kana muchiti kufamba imimi. Muda kuedza kutaura kuti kufamba kupi kwamukuda kuedza kutaura. Kufamba wandi kureva ne mwana ka ndokuti tati timboenda kuma profita munenda vamwe. Hatichazvinzwisa hatizive pekuponera. Asi baba mwana. nyatsotarisai muone kuti kubva kumashure kwese uku takanga tichisangana nezvataisangana nazvo asi hamusati mambotaurira kana zvese zvekumaprofita izvi ipapo ndiri kuzvinzwa mai mwana mashoko akanaka amuri kutaura asi chitarisai muone kutenda huri papa uso hwamwari tuchembere tuya kumusha kuya kwatakabva ndiri kuona kuti inini ndoo twandava kutosuspect vanhu vandaikutaurai vaya tumbuya tuya twendarira tuya twamai hagana natwo kumusha uku ndo tune nyaya yese regai timbofamba ndonga ndakambokutaurai mai mwana nenyaya tuchembere chembere kumusha uku kuti hatujairike tumachembere tuyaoto ene zvita kutopanga kuenda kumusha kwacho
asi manje kana ndimiwo baba mwana hapana pandaizotadza kana kutora nawo apa hadziri hama dzemurume hamuone kuti hazviitewo aiwa ipapo muri kutaura chokwadi mm. asi ini sababa ndini ndine kodzero chete yekutaura yekuti mukanzwa ndati nhinga akadai nhinga akadai nhinga akadai sababa wemba munofanira kunditeererawo kana nevana tichakwazisa kuti vana izvozvi munogona kuita zvakanaka pamura hatizive kuti zvichagumirani kuita sei zvosaka ndati timbofamba Ahoraiti ah, baba saka imi muchingoita zvamunoona imi kuti zvinongotibatsira kana mafunga kuti makuenda maprofita kwachona mongoenda sababa handingarambi asi tinotofanira kufamba semhuri zve toenda tese tinoenda tese zve tononzwa tiri pamwe chete zvinosvikawo zvobatwa pamwe zvekumusha kwenyu zvinosvika zvobatwa zvekumusha kwangu zvinosvika zvobatwa muupenyu hwedu tiri vaviri zvinozomira zvakaita se nekuti mashoko maturirwo anonetsa tinongofamba tese tibva muchete

kanofanira kubuda nepambe ipapa apa kanobuda chete achiwii
mama chipamwe kane mararo akanomuka manje manje hmm? mira mira toni because kakasabuda neapa kanobuda neukoko kuti kaenda ikoko tikanoka kuvunziwa

Takedwa. Takuwirirana.
Ya.
Eh?
Aya takuwirirana but yes.
uya eh, mfana aa chiuya mfana ah, chiuya titaurire manje nyaya yemazhesi uya kuno uya
uya kuno jamani
ukuona mfana waigara hako marinda achizipara muviri wake dhimoni
young man Nadaro mazwi.
Yeah. Eh, Java. But uri kuona mfana ka. Mfana kunoita naye ma- mashades akawanda. Mfana tiori nezvakawanda zvatogoreta newe mfana iwe. Oh. Eh, ah, zvakawandisa. Zvakawandisa. Zvazvinongoda ite zvinongoda kuti udzikamise kana kakwa. And over zoti wakura wako ndanani. Chete.

kanobuda small boy mm. eh, ona kampani mm. but ini bangu pane chimoto pane chipande but eh, ndikuda kuloba oh. idzo zitori pamberi ndo dzasara but ah, idzi azichaita idzi saka tobaya padeni unozati kasvika neparuben paya paya iyi ndosara ka mm. eh, pakona pamai madomas yovha waenda unotora cloba rangu tikuwirirana here mfana wati unozvigona zvemazvetse enda ee tikuirana eh. eh, saka tikangoti chacha ukanzi wakapusa ukabatwa hamenawo ndezvekwako but usabatwe saka apapa ndichatoita zvinongwaruka eh, istosaratatisemusheti ipapa oh.
padeni pangu paserini pana monaki ndio padeni pangu

tarisa kwandiri kujaira itoko eh, ndakatarisa uko kwawo eh, ukuti ukarova straight wakadai so eh. pakona pari kubuda nembwa irapo iyo iyo ina white iyo paseri pacho mm. ndopane dheni nejurawo ukachamba opinda mujurawo unzwa mm. unogona kupinda kana kupfuka nepasi unokwana iwesmobotokwana ah, eh, but usaende usaende nekuseri kurit because kune kune imbwa eh.
ukabatwa hatina kuonana hatikuziwe hatiziwani very true saka be careful pane kadheni kari pakona kaboyiskai pambhedha ipato pane background

Ashaura iwe nefodya yomira kusaidwa ashaura. Kuenda wapi?
Ah, utsika.
Uyomire kukuyo.
Yomi uyu umire kunenda kunenda kunenda mhepo. Ati
tisiri panyaya izviri kuitika izvi. Ichi chimoto chiri nani ichi? Tsano ndakamboita chimoto ndiri kuna mukaradzi uko kuda- kudando. Kuma udarwini. ya aiwa zvimoto
tsano zvokuti ukasvika kwese uku kura namaundharu ini ana madziva kuna nabradley kwese kushamva aiwa bhande rese kundozikanwa baba ndakanetsa ini ndikuziwa aa unokuziva kushamva shamva eh. eh ndikuziwa kwamaundharu ini that when worse kuna mukaradzi bad to matres Haikona kudaro iwe. Ndokuziwa. Ah serious?
Eh.
Ah, but azana kusvika ko chete. Kukuseke.
Tsano. Idzo fodya idzi. Fodya. Fodya idzi. Ah, fodya. Unodziwanza. Fodya mm. aidi kuwanzwa.
Wona manje. Chima, this is very nice.